Una well done oh, I greet una. I welcome una for our ogbonge channel Benny Bless MD. Dis place na where we dey talk matter wey dey affect our everyday lives for pidgin english and na where we dey call that series na so e be to my name na uchenna ozekwe also known as bethany bliss Anyone wey call me Bethany Blaze Uchennaozepe, I go answer. I be medical doctor, I be physiotherapist. Na me dey bring una this talk this evening. So today, dey na May 16th, 2023. na day wey united nations bring out to come carry matter for head say dem dey call am international day of the boy child this matter wey concern boy child na one man wey carry the matter for head get time you know years before now the name na jerome dey lock thing. Dis man na lecturer for history for university wey dey call University of West Indies. I know say dis one dey Caribbean. Na the man na im dey bring up matter wey im concern boys wey pioneer matter wey concern men. Na why because of dat man now e e we get boys international day of um for the boy child. for May 16th, yeah, for the International Men's Day, na November 19th. Na because of that man. And na so na so tey na United Nations come carry the matter for head, come give us this special day. As man wey I be, I still be boy child. Im get one time wey I be boy. na now I be man. All the same, as e affect boy child, e dey affect me. Na why I say make I bring up dis matter today. Make I say make I knack una my own tori. Make I yarn una as e con dey do me for heart. Today wey be International Day of the Boy Child, Na day wey dem dey carry bring bring up matter knack una matter wey concern men wey dey make we dey see how dis thing how dis life wey we dey live everyday dey affect our boys dem. You know sey everyday dem dey talk women get child women empowerment all of dem all of dem but many pipu no dey too talk boy own. But na now I say make I carry my own mouth knack una this story today. Make my make my make me make my own contribute contribution as e part as e e come dey concern males boys dem. When time come for men dem I go put chook mouth for that matter too. So we dey ask ourselves How much wey we don talk? We don talk wetin dey happen. Hey, how dem dey neglect men, how dem no dey give men attention, how dem no dey give boy child attention. Now, as we talk am now, wetin be the solution? How we go carry solve this matter? Make the matter no come get worse as e come dey. Make e no come scatter now. Make e come dey, make e no come cause more problem as e come dey cause now. so na say i wan give una small suggestion how we go do am e get for wetin i don see i be son i get five brothers i get cousins i get niece nephews i get friends men i get boys wey be friends all of them so i this matter dey very important for me, e dey very important for pipu wey dey around me. So now why we dey come talk dis matter now, I wan give una small small suggestion how we go help dey promote matter wey concern boy child dem. So one of dis I get small point wey I list here but make I come just share with dis ones make we make my own contribution for dis matter wey we dey talk. One be sey make we dey do big good role model to dem to de boys dem. You be papa, you be brother, you be uncle you be friend anyone wey you be na man as far as say you be man you get role wey you suppose dey play for this matter you know say e get one proverb wey we dey say for our igbo people dey say if the if cow um, if goat mama mama goat as im dey chew im grass wey im dey chew im baby grand baby kid go dey watch am as e dey chew am e no go come guy give am lecture say oga come learn how to chew na as im dey chew am im dey watch am as e dey chew im own im dey chew am as im dey chew am na so im go learn how im go dey chew im own as im dey practice am that way e know say dey say practice dey make perfect na so im go dey learn am and im go dey chew am tomorrow e come do learn am kwa carry am teach im own pikin so na so e dey for this one you go be good role model to them you know say eh, every i dey learn every if you learn bad thing if you learn good thing but make that thing where they teach where they learn from you make him be good thing if if you be professional for what thing they do make them make him be the thing where they learn you be papa e be broda make those people wey dey small small boy wey dey around you make him be the good thing wey dey dey learn from your own side you know say as we dey talk this thing now e go be like say okay oga you don dey talk talk talk talk no the matter be say na serious ma na serious case for world now crime don rise and many people wey dey do this thing na men dem many people wey dey cause all this problem na men dem e get person wey dey beat im wife na the case plenty for men side than for women side. Person wey dey cause problem for im problem for society na men dem dem dey cause am more. E dey cause the main victim na woman. Men victim dey oh but woman dey. So na why e good make you become role model, good role model. Make dis small small children dem make dem dey learn from you. You fit dey secondary school, you fit dey university. Those ones wey dey small, wey dey primary school, wey dey nursery school, na so dem suppose dey learn from you. Na so e suppose be. Make our world come better. Make as dem learn good thing from you, dem go carry am dey apply am for where dem dey. e no go dey make e go dey make dem their mind no go dey dey for bad thing make dey cause problem for sus for for this our society dem. The second one be sey make you carry dey give dem time dey give dem time dey say spend time sometimes you go just dey make this people come round you make you dey hear their hear wetin dey worry dem hear that thing wey dey wey dey give dem problem. e dey make as e dey dey close dem you dey feel the pain wey dey pain dem we go many times we know say as this our world dey woman go just come open mouth dey cry even if say she no even wetin she dey cry now no be true but for the fact say woman dey cry everybody go lis ten i don dey where

Oya bros, go do your own now. Who go listen to you? Who go listen to you? Who go even hear your cry as they cry? They go tell you, you be man now, endure am now, you be strong man now. Even as we dey small, they go, you go wound, they go say, ah, you be man, why you go cry? Even as you get problem for maybe you fit fight girl for class, they go say, ah, how girl go beat you? No be man you be.

woman go cry cry well well well but for guy for man for boy they go tell you i tell am you be man you no know say as you dey tell am you be man the boy dey die inside as nobody come give am attention na wetin him go do him go just dey endure am as he come become old man him go just carry that bitterness carry am for mind carry am dey face anybody wey dey around am tomorrow him go come dey abuse him wife tomorrow he go come dey cause problem for for our society dem. you see how the thing dey now you see how the thing something wey happen when e small as e come dey cause big problem for adult na why i dey tell us make we carry this matter make we see am as serious matter make we treat am as very very the oyibo people dey call am utmost importance of extreme importance na why make i dey dey make mouth na make we dey hear am i dey add my own voice make we dey hear am make make others hear am dey put am for practice. So next one be sey make you dey teach dem. E get wetin dem dey call emotional intelligence. You know for dis world um e get we get too many things wey we dey learn. We dey tell teach um dis one, teach um physics, biology, you go enter university dey go teach you subject, course wey you dey study. But de thing be sey dis emotional intelligence E dey e dey very important because sey anything wey we dey do we dey e dey apply. E dey for work place now, e dey very important. E dey anywhere wey e dey. E dey for church, e dey for road na e dey important. Dis emotional intelligence dey help you make you dey consider another pesin. Pesin wey dey see wey dey get pain, wey dey get problem. make you dey help make you dey make you dey understand the person sey um this person get this matter make I know how I go dey talk to am make I know how I go dey knack am one tori so na why this emotional intelligence e dey important make we dey teach our boys dem make dem dey consider others make dem no just dey do things because sey dem be man no be sey because you carry something for your leg you be carry um you get three legs you go come dey because sey e make you make you be to do anything wey you wan do and make you no make you no dey get wetin dem dey call entitlement make you no just feel say because say you be man you fit do anything wey you wan do anyhow wey you wan do am you no send anybody you no care na as far as say you be man everybody suppose dey respect you everybody suppose dey give you dey give you dey dey bow to you My brother, my sister, no be so. Life no be like that. Na why e important say make we dey teach our boys dem emotional intelligence. Emotional intelligence big, no be something wey I fit teach this evening. But the thing be say e dey very important make we dey learn am. make we carry am dey teach our boys dem e important empathy make we dey consider others dignity e dey important make we dey make we as we dey yes person fit offend you person fit do something wey dey make you vex but make you no carry am just make make say okay you wan make your point you wan tell your oga i no like wetin you do come now make am feel say like say him no be human being. So na why e important when we dey teach people that yes, e fit get conflict with somebody, e fit get misunderstand with somebody. If at least make you dey do am dey go your way, everybody go their way, do your thing. Make make you come make you no be like say as una dey get kwanta, una come just dey just make you oh okay okay okay um just bring am down. E go make be like say the person no be human being. person go get special need, person go get with disability, you come just make am make him just be like sey the person no mean anything to your life. Na why e important make we dey teach our boys dis thing. Because like sey our boys no dey too teach dem dis thing. Some of dem dey go dey as dey con grow na so dey con learn. And na many times na experience wey go come teach dem. E no dey good make we dey allow allow experience teach us thing. As experience teach us thing, e no dey good. E better make we learn am. make we learn am so na why e good make we start from pikin level dem make we dey teach dem make dem dey learn good thing how dem suppose dey relate make dem suppose dey talk make dem suppose dey respect and honour their fellow human being na why e important make we dey do am for children level. Another final thing for me here, make you no dey ignore anything wey dey tell you. You know sey as rape plenty now, rape oh, all those abuse wey dey dey happen for house, even for the one wey dey happen for outside house. For the ones wey boys dem dey see, e plenty oh. Na because sey dem no dey talk am and nobody dey hear dem. Nobody dey give dem nobody dey hear wetin dem dey talk. Nobody wan lis ten. So the thing go dey pain dem inside. As I dey so, I get my own. You know say as they dey live their own, sometimes some of these people na people wey around them dey touch them. You go see small boy, e fellow man dey touch am anyhow wey no dey good. E go dey touch am, e go dey make am dey boil because one, the boy no go fit tell anybody. And sometimes if im talk am, e go dey like say ah this boy, wetin e dey talk, wetin e talk no be true. e get one day for facebook like this i come you know person boys dey talk some things wey dey happen for when they small how maids how sef dey abuse them dey touch them dey do things you no know say as i come dey read come see story ah i come dey jesus this thing plenty o ah na thing surprise me even some girls dem dey come shock thing shock dem say ah they no know say e be like this they think say na only dem dey experience this kind thing na so i tell dem important make we dey lis ten to these people reverend father abuse me but e no make me say i dey vex for am but the thing be say i no wan if wetin go pain me now be say if if person wey dey around me dey experience this kind thing e go pain me well well well because i know say i for like do something wey make that thing wey no happen again make e no happen again but I no go like make e happen to pipu boys wey dey around me. E don happen for my own, e don happen. Me I don live my life, I don dey go and I don forgive and I don go my way. Those small small boys wey no know anything, make dem no go experience am. So, e go pain me more if pipu wey I know dey experience am. Yes, pipu wey I no know, e go pain me but at least dat one wey I dey around me, I fit do something. At least dat one wey I fit do something, I go do dat thing wey I suppose do. And part of dat thing wey I dey do na dis one wey I dey do here now. So, na so I say make I thank una. E good as we don talk am now, I don give my own idea how to solve dis one. Make we dey try solve problem wey concern boy child dem. As today wey be International Day of the Boy Child, May 16, every year, where United Nations come carry am for head. So na so I say make I share una, share give knack una this story for na so e be. So I thank una for those of you wey- wey don dey with us. Try make you dey like, share, subscribe to our channel. Make we dey promote our ministry, make we dey take this ministry to our permanent site. I dey greet una dey invite una for another next episode next in our series for we for na so e be.